Hei ass elo esou e Fillchen, deen ech scho virun enger Zäit gemat hunn. Deen ass elo schonn dréchen, dofir huet en esou eng hell Faarf. Elo esou ganz makaber spiissen ech deen op mat enger grousser Nol, wann Der wëllt. Sou, an da leeën ech deen op eng Këscht, déi ech mer gemaacht hunn, uewendrop. An Dir gesitt, elo kuckt d'Halschecht vum Villchen eraus an déi aner Halschecht läit an der Këscht. Ech schëdden déi Këscht elo voll Gips an dann entsteet eng hallef Péckvillerchesform. Déi gesäit dann, wa se fäerdeg ass, esou aus. An dann bauen ech mir eng héich Këscht, ech kann d'Noolen erauszéien, ech bauen mir eng héich Këscht ronderëm, ech schëdden erëm Gips drop an da kréien ech déi zweet Halschicht, dat ass dann déi aner Säit vum Villchen. A wann ech déi zwou Halschichten elo zesummen huelen, kréien ech e ganze Villchen doraus. Ech muss dann awer elo de Leem dran drécken, dat kann ech iech och weisen, wéi dat a Wierklechkeet geschitt. Ech huele meng zwou Halschechte vun der Form an déi fëllen ech elo mat Leem an. Do hunn ech mer hei schonn e puer esou kleng Bananneleem preparéiert, déi scho gutt gekniet sinn an déi leeën ech dann elo an d'Form dran an ech versichen se schéin an eranzedrécken a mam Daum versichen ech bannendran en Huelraum ze schafen. Fir dass de Villchen herno huel ass, well wann en net huel ass, kann ech en net zum päife bréngen. Sou, dir gesitt, ech hunn mäi Leem hei e bësselche gutt gemoost. E gëtt e bësselche méi héich ewéi d'Form ass. Dat ass gutt, well wann ech dir herno déi zwou Halschechten zesummequetschen, da muss dat och uneneen halen. Sou, elo missten déi zwou Halschechten einiegermoosse gutt sinn. Dir gesitt, se si gläich déck. Ech muss awer elo dat unenee peche fir datt et och uneneen hält. Hëllefen ech nach e bësselche mat Waasser no. Ech maachen ronderëm nach e bësselche naass. Ech kann dat och mat engem Hëlzche maachen. Dat ass einfach Waasser, dat ass just, datt en do méi pecheg ass an dann e bësselche besser hält. Dann drécken ech meng zwou Hallschechten openeen. Ech presse se ganz fest, dass se gutt zou sinn an dann muss ech dat während enger gewëssener Zäit stoe loossen. Ech hunn awer schonn e bësselche virgeschafft fir iech dat kënnen ze weisen. Dofir kënne mer elo eng Form huelen, déi scho méi laang gefëllt ass an da kann ech déi opmaachen. Virsiichteg! An da kënnt mäi Villchen eraus. Elo gesäit en nach net ganz schéin aus. Doduerch, dass ech déi zwou Halschechten zesummegequetscht hunn, stinn hei déi Broen ewech an déi muss ech dann elo e bësselche botzen. Sou, lo huet e schonn e bësselchen eng gutt Form. Herno, wann e ganz gedréchent ass, kann ech nach mat Glaspabeier a mat Schwämm e bëssen nohëllefen, fir dass en och wierklech schéin glat ronderëm gëtt. Mee wéi gesot, dat maache mer herno. Sou, lo loossen ech en erëm e bësselche raschten, dass en e bësse kann undréchnen an da maache mer eng Päif dran. Hei ass dann een, dee schonn E bëssen ugedréchent ass, do kann ech iech dat dann och weisen. A fir päif ze man, musse mer e puer Lächer an deen huele Bauch drécken. Do gëtt emol fir d'éischt hei hannen esou grousst Lach gemät. A mat engem schmuele Péilchen maache mer dann e ganz dënnt Bloslächelchen. Fir dass de Leem net erëm mat zeréck do dra geet, musse mer dat e bësse propper maachen. An dann zéie mer dee Péilchen nees eraus. An da misst de Villche scho päifen. Een Toun huet e schonn. Normalerweis si mer gewinnt, dass déi Villercher Guckuck maachen. Dofir kritt en nach en zweet Lach. A schonn huet e säin Toun. Lo däerf ech natierlech guer net vill dodrun triwwele goen, wëll wann ech dee Schwänzchen lo e bësselchen deforméieren, dann klappt dat net méi richteg an da päift en och net méi. E puer Deeg méi spéit sinn d'Villerche gedréchent. Si hunn hir Faarf e bësselche changéiert, si si méi gëlzeg ginn. Elo muss ech se nach schéi glat dra maachen, dat man ech mat engem Schwamp, ginn se e bësse verbotzt. A wann ech dat da fäerdeg hunn, da kann ech se an den Uewe setzen, da kënne se gebak ginn. Sou, d'Éimais si réckelt all Dag méi no an elo gëtt et déck Zäit, dass d'Villerchen och gebak ginn. Mir setze se an de Keramiksuewen eran, een niewent deen aneren. Bis dass den Uewe gefëllt ass. Duerno maache mer den Uewen zou, wann e ganz voll ass, a mir loossen e baken bis op 950 Grad. Dann ass awer de Villchen nach net ganz fäerdeg, well mir mussen se dann erëm eraushuelen an da mussen se eng Glasur kréien. D'Zäit ass alt erëm weidergaangen, d'Villerche si gebak, se sinn aus dem Uewe geholl ginn An vun deem giele Villchen, deen et war, wéi en drakomm ass, ass elo e roude ginn. Firwat changéiert deen d'Faarf? Mee ganz einfach, de Leem hei aus der Géigend ass staark eisenhalteg an dofir gëtt et, gëtt de Villchen rout. Et gëtt zwar verschidden Zorte Leem, hei ass eng aner. Saach. Deen ass net gebak, dass ee Leem, deen net aus eiser Géigend hei stammt, mee dee vun anerwäerts kënnt. D'Resultat herno gesäit een awer keen Ënnerscheed méi, e gëtt grad esou an der Faarf ewéi déi Nouspelter. Et sinn och Leit, déi hei zu Nouspelt nëmme mat Nouspelter Leem schaffen. Déi verschaffen also, ginn de Leem sichen, huelen en an enger Grouf eraus, botzen en doheem a si dréinen dann mat echt Nouspelter Leem. An dat gi mer bei mäi Kolleg Usch kucken, dee scho laang domadder am Gaang ass an deen dat wierklech meeschterhaft mécht. An hien dréint och seng Villerchen um Tuer e mécht se net a Form. Dat ass also eis nächst Etapp.
Ech huelen de Leem eraus, leeën en elo bei d'Heizung an da gëtt en haart ewéi e Steen. Ech kann iech e Stéck weisen. Esou, deen ass elo ewéi e Steen, steenhaart. De Leem ass ausgedréchent praktesch an dee gëtt da geholl an gëtt an déi ëmgebaute Wäschmaschinn hei geluecht. A wann en do eng Stonn draläit, saugt e begierlecht Waasser un, well e jo gapdréchent ass. An dann zerfällt e, gëtt e ganz mierf. A wann dann den Apparat hei ronderëm dréit, da gëtt en opgeléist an deem Becken, an deem Waasser. An dee beschte Lehm, dee richtege gudden, dee léist sech fir d'éischt am Waasser op. An dat schlecht, wat Steng sinn, déi léisen sech iwwerhaapt nit op an déi bleiwe propper ënnen dra leien. De Bulli gëtt opgeréiert, dass en homogen ass, an da gëtt en op déi gipse Placken do geschott an e Kader. Hei ass dee Kader, ech hat en elo hei eraf geholl, da gëtt en do dra geschott voll an wann en eng Nuecht steet, dann huet de Gips déi iwwer Waasser, dat meeschte Waasser oder dat iwwerflächlecht Waasser afgesaugt an da bleift den Toun drop leien an da kann en e vum der Gipseplack eraf rullen. Dat kann ech Iech och hei weisen. Wann een dann hei opmécht, da kritt een dat hei schéin esou opgerullt eraf. Voilà, hei ass elo de proppere Leem, deen elo fäerdeg ass fir op den Tour. De Leem, dee mer do erafgeholl hunn vun de gipse Placken, deen hunn ech dann elo hei an der Hand. An elo musse mer dat hei, dat hei ass d'éischt Operatioun, fir allegueren déi kleng eventuell Loftaschlëss, déi do dra sinn, erauszekréien. Duerfir klappt een de Leem esou zesummen, da gëtt en éischtens homogen a fir dass all Loft eraus ass, mécht een esou eng Schnéiklatz hei aus Leem an da knuppt een déi do op den Tour. Sou, elo ass se gutt ugepecht a soen ech ëmmer zu de Kanner, fir d'alleréischt d'Fangeren naass a ganz naass a ganz dran. Ah ass dat e Genoss! Sou an dann drop an déi do Hand fir d'éischt, wëll d'dréit jo esou, nit esou, soss geet et bei der Däiwel esou an dann ass déi Knupp scho vill méi gedëlleg, gell? Dann ass se scho bal riicht. Sou, an elo ass se gutt zentréiert an elo maache mer den éischte Fillchen am Fanger dran, ënnen de Bauch, den Hals an de Kapp. An zou. Lo ass et e Loftball. Kënne mer den Hals nach vläit e bësse méi enk man. Sou. An da gëtt den hei ënnen de Stack gemeet. Voilà. An da huele mer d'Messer. Da schneide mer en eraf. Ass schonn een esou wäit. Hei ass och de Basiskierper vum Villchen. Dee gëtt da geholl an da maache mer nach e Schwanz drun, eng Päif am Fong geholl, wou d'Päif dra gemeet gëtt. Elo ass de Schwanz schonn esou wäit fäerdeg. An dat muss dann eng Mass sinn, déi duerchgehend ass. Soss kréie mer herno hien nit un d'Päifen. Dat huet fréier Deeg laang gedauert, fir hien un d'Päifen ze kréien. Dat geet haut an e puer Sekonnen. An elo maache mer de Schniewel. Esou séier geet dat. Dat ass ganz einfach, wann Der weess, wéi et geet. Voilà, elo ass en nach ewéi e klenge Puppelchen, ganz mierf a mëll. An en ass och nach e bësse krommenaleg. Dat gëtt gemeet, wann en elo méi liederhaart ass. Dat alleréischt wat e gemeet kritt ass de Stempel. Mir hunn nämlech hei en ongeschriwwent Gesetz zu Nouspelt, wann déi Villerchen oder déi Saachen déi hei gemeet ginn, neierdings wann se mat Nouspelter Leem gemeet ginn a wann se och hei gemeet gi sinn, da kréie se e Stempel wou drop steet Echt Nouspelt an dee kritt en elo fir d'alleréischt. Hei ënnen dran. Esou, do ass en dann elo gekennzeechent. Duerno kritt e seng Guckelcher gemeet. Dat ass eng ganz einfach Geschicht. Hei ass eng einfach Bull mat engem Lach dran. An da maache mer hei eent, Nummer eent. Respekt. An hei Nummer zwee, elo gesäit et schonn no engem Villchen aus. A wann elo nach d'Päif gemeet gëtt, dann ass et e Péckvillchen. An dat geet mat deenen Apparaten hei, dat ass einfach e klenge Rouer mat esou engem Nol dran. An da kënnt dat Allerwichtegst aus der Taille. Et ass e Stéck Quetscheboms Holz vun Nouspelt, muss vun Nouspelt si soss päift en nit, dat wësst der jo. An dann e bëssen naass an dann. An da päift en oder e päift nit, meeschtens päift. Voilà. An da kritt en nach eng Kéier en zweet Lächelchen hei vir. Dann muss e schonn en ettlech Utensilien hunn, esou wéi beim Zänndokter. Hei do eran. An da päift en duebel. An da kritt en, wann en da ganz frou mat em ass, da kritt en ëmmer eng Blimmchen drop. Sou. Dann ass erëm ee fäerdeg. Jo, fir dass déi Villerchen och nach schéin ausgesinn, mussen se eng Glasur kréien. An do hu mir Nouspelter e puer Systemen. Déi eng, déi molen se mam Pinsel, déi aner zappen se an d'Glasur. Ech weisen iech hei e System, ech sprëtzen d'Glasur drop mat engem Pistolet. Dofir gëtt fir d'éischt d'Glasur, wat mer als Pudder kafen, opgeréiert. D'Glasur, déi gëtt

Esou elo gesprëtzt ginn mat der Glasur an dann geet en eng zweete Kéier an den Uewen a mir waarden bis dass en eraus kënnt an da gesi mer dee schéinen Ënnerscheed aus enger am Fong geholl eng Faarf déi net ganz vill seet, ass e ganz schéinen Villchen entstanen.